درێژەی ئەم ڤیدیۆیەدا باسیان بکەم بۆیە پێشەکی بازار چییە یاخود ئەو کەسانی کە لەناو بازاردان چێن بازار لە چی چی پێک دێت یەکەم شێت ریسۆرس مارکتمان هەیە واتە ئەو کەسانەی کەوا مادە خاوەکەمان بۆ دابین دەکەن واتە لەم بازارەدا چی هەیە مادە خاوەکان دەکرد دەفرۆشرێ واتە ئێمە ئەو مادە خاوانەی کە هەیە کە دەمانێت لە بەرهەم و خزمەت گوزارەکانمانە بەکاری بێنین بیاننێرین بۆ مەعمەلەکان یاخود کارگەکان، لێرەدا ئەم بازاڕە تەنها تایبەتە بە فرۆشتنی یاخود کڕین و فرۆشتن، مامەڵەکردن لەگەڵ سەرچاوەکانە، سەرچاوە سەرەکیەکان یاخود ئەوەی کە پێی دەوترێت مادەی خاو، واتە ئێمە ڕۆ ماتریاڵەکانمان، مادە خاوەکانمان لەم بازاڕە دەکڕین، دواتر ئەم مادە خاوانە دەچنە بازاڕێکی تر کە پێی دەوترێت مانیفاکچەرینگ مارکێت، واتە لەم بازاڕەدا ئەو مادە خاوانە دەگۆڕدرێن بۆ بەرهەم، واتە ئەو مادە خاوانەی کە هەمانە ئەو کەرەسەخانەی کە هەمانە ئەمانە بەرهەمەکانیان لێ دروست دەکەن دواتر دوای ئەوەی کە ئەم بەرهەمانە دروست کردا دەنێردرێتە بازارە کە پێی دەوتە ئینتەرمیدیتری مارکت واتە ئەو بازارەی کەوا بزنسەکانی تێدایە واتە وەسیلن ئەها وەسیتن لە بینی معمەلەکان وە کڕیارە سەرەکیەکان واتە لەم بازارە بزنسەکان لێرەدا مامەڵە بازرگانیەکانیان دەکەن لەگەڵ چیا لەگەڵ کارگەکانە دواتر لە کارگەکانی وەردەگرن و دەینێرن بۆ بازارێکی تر کە پێی دەوترێ کۆنسیومە مارکت کۆنسیومە مارکەچی تێدا ئێمە لەو بازارەدا چاڵاکین واتە من وەکو هاوڵاتێکی ئاسایی وەکو کڕیارێکی ئاسایی لە کۆنسیومە مارکێکدا خۆم دەبینمەوە واتە لێرەدا کەلوپەلەکان دەگاتە دەستی ئەندیوزەرەکان یاخود ئەوانەی کە لە کۆتاییدا بەکاری دێنن تابان ئەم پرۆسەیە پرۆسێکی زۆر زۆر ئالۆزە حکوومەت کە پێی دەوتە گەڤەرمن مارکن لە ناوەڕاستی ئەم بازارەدا واتە حکوومەتش لەوێدا پشکی خۆی هەیە بۆ نە باجەکان وەردەگرێت لە ڕێگەی ئەو باجەوە لە بەرامبەردا چیان دەداتێ خزمەت گوزاریان پێشکەش دەکات بۆ منە باج لە لەو کەسانە وەردەگرێت کەوا سەرچاوەکان دابین دەکەن باز لە کارگەکان وەردەگرێت باز لە وەسیتەکان وەردەگرێت و لە هاوڵاتی ئاسایشی وەردەگرێت بۆیە لە هەموو ئەمانە بە حکومت دەکرێتە ناوەڕاستی ئەم بازارەوە تا حکومتش بەشێکە لەو بازارە یاخود حکومتش بەشێکە لە بازار بۆیە بەم شێوەیە بازار لەم هەموو لایەن و لەم هەموو کەسانە پێکدێت تاکو بەرهەمە یاخود کەلوپەلە دەگاتە دەستی من و تۆ. ئەوەی دووەم کە پێی دەوترێ سیستەمی بازاڕ، بازاڕگەری یاخود سیستەمی بە بازاڕکردن چییە؟ تەبەن ئەمەیان جیاوازە. ئەوەی کە باسمان کرد ئەمە بازاڕ بوو، مارکێت بوو. سیستەمی بازاڕگەری کە بە شێوەیەکی سادە پێک دێت لە دوو لایەن. یەکەمیان پێی دەوترێ ئینداستری کە ئەمە پیشەسازیەکان واتە کۆی ئەو کەسانەی کە پێیان دەوترێت فرۆشیارەکان لەم بازاڕەدا خۆیان ئەبیننەوە واتە دابەش دەبێت بە سەر دوو بەر یەکەمیان پێی دەوترێت ئینداستری کە پیشەسازیە بازاڕگەری دووەمیان پێی دەوترێت مارکت کە بازاڕە لێرەدا کڕیارەکان هەیە واتە ئیندەستریمان هەیە کە ئەمانە فرۆشیارەکان لە خۆ دەگرێت هەموو ئەو کەسانێک کە فرۆشیارن لە چوارچێوەی ئینداستری تەعامولیان لەگەڵا دەکەین هەموو ئەو کەسانەی کە کڕیارن لە چوارچێوەی مارکێتا تەعامولیان لەگەڵا دەکەین بازارگەری یاخود سیستەمی بازارگەری دەکەوێتە چۆوە دەکەوێتە ناوەڕاستی بازار و پیشەسازی واتا لێرەدا لەم ناوەڕاستەدا

ئەو کاڵای کە دروستیان کردووە دێن کاڵاکانمان پێ دەناسێنن بەرهەمەکانمان پێ دەناسێنن ئێمەش دووبارە دەیکڕینەوە واتا پرۆسەی بە بازارکردن پرۆسەیەکە دەکەوێتە نێوانی هەم مارکێت کە پێک دێت لە کڕیارەکان و هەمیش بازار کە پێک دێت چۆن بڵێن ئینداستری یاخود پیشەسازەکان کە پێک دێت لە فرۆشیارەکان باش بازاڕی کڕیارەکان یاخود ئەوەی کە پێی دەوترێت بازاری کڕیار کە ئێمە مامەڵەکانمانی لەگەڵ دەکەین مامەڵەکانمانی تێدا ئەنجام دەدەین لە چی و چی پێک دێت تەبەن چوار بازارمان هەیە یەکەمیان پێی دەوترێت کۆنسیومە مارکت واتا بازاری بەکاربەر کە لە مارکتینگدا زۆر زۆر گرنگی بە بازاریان دەدەین بۆچی چونکە لێرەدا زۆربەی کڕیارەکان لەم بازاڕەدا هەیان شوێنیان هەیە واتە زۆربەی کڕیارەکان لەم بازاڕەدا دەدۆزینەوە کە من و تۆ هاوڵاتی ئاسایی کاتێک کە کڕیارین دەچین شتێ دەکرین ئەمە لەو بازاڕەدا واتە بە بازارکردن لە ڕێگەی ئەوەی کە پێی دەوترێت B2C واتە لە ڕێگەی فرۆشیار بۆ کڕیارەکان کڕیارە سەرێکەکان چێن کە من و تۆین لەم بازارەدا وەکو وتم هاوڵاتی ئاسایی تێدایە کە معاملەی ئاسایی دەکەن بۆ منەوە کە لە شێخەڵا هەیە ئەمە کۆنسیمۆ مارکێتە واتە ئەو بازارەیەکەوە بەکاربەرەکان ئەندیوزەرەکانی تێدایە واتە من و تۆی تێدایە کە بەرهەمەکە دەکڕین و بەکاری دێنین بۆیە زۆرترین قازانج لەم بازاڕەدایە، بۆیە زۆرێ لە کۆمپانیاکان تەرکیزیان لەسەر کۆنسیومەر مارکێتە، بۆ؟ چونکە قازانجی زۆری تێدا دەکرێ و زۆربەی کڕیارەکان لە کۆتاییدا دەبن بە ئێند یوزەر کە بەرهەمەکان بەکاردێنن، بۆیە تەرکیزێکی زۆر لەسەر ئەم باز ئەم جۆرەی بازاڕکردنایە. جۆری دووەم پێی دەوترێت بزنس مارکێت. بزنس مارکێت ئەمان بی تو بیە ئەوەی یەکەم کە پێی دەوتە بی تو سی یان لە زمانی مارکتینگ یاخود بە بازارکردنا پێی دەوتە بی تو سی بزنس تو کۆنسیومە کۆنسیومەر چێ ئێمەین بزنسەکان بۆ ئێمە ئەو تەعاملە هەیە جۆری دووەمیان پێی دەوتە بی تو بی واتە بزنس مارکت بزنس مارکت چییە؟ بزنسەکان یاخود بازرگانەکان تەنها تەعامل لەگەڵ End User ناکەن، ئەوەی کەسەی کە بەکارهێنەرە، بەڵکو تەعامول لەگەڵ بزنسەکانی تریشا دەکەن، واتە بزنسەکانی تریش بۆ ئەوان زۆر زۆر گرنگە، بۆیە ئەمان لێرە کاڵا و شتومەکەکانیان بە من و تۆ نافرۆشن وەکو End User، بەڵکو بە کێ دەفرۆشن بەو کەسانەی کە پێیان دەوترێ بزنسمان، واتە ئەو کەسانەی کەوا خاوەن کارن یاخود کۆمپانیای تر، کۆمپانیا بۆ کۆمپانیایەکی تر بۆ نمونە تۆ کۆمەڵە سرویس هەیە پێشکەشی هاوڵاتی ئاسایی یاخود ئەندیوزەری ناکەیت بەڵکو پێشکەش بەوانی دەکەی ئەوان دواتر دەینێنە کۆنسیومەر مارکت واتە ئەو خزمەت گوزاریانە دەدەیتە ئەوان دواتر لە ڕێگەی ئەوانەوە دەگاتە دەستی منوتو بۆ نمونە هەندێک سوفتوێر هەیە هەندێک کۆمپانیا هەیە تەنها سۆفتوێر بۆ کۆمپانیای تر دروست دەکەن بۆ هاوڵاتی ئاسایی دروستی ناکەن ئەبۆن منێسە کۆمەڵە سۆفتوێرمان هەیە کە تەنها شەریکاتەکان بەکاری دێنێ وەکو شخص تۆ بەکاری ناری پێویست نیە ئەسڵان بۆی ئەمە پێی دەوتێ بی تو بی یعنی تەرکیزیان لەسەر بزنسەکانە دیسان ئەم بازارە بازارەی زۆر باشە بە تابەتی لە باری تەکنەلۆژیایە یعنی بازارێکە کە زۆر جار تارگەت دەکرێت و گرنگی خۆشی هەیە و قازانج ویست یانە قازانجێکی زۆر زۆرشی تێدا دەکرێت جۆری سێهەمی بازار یاخود ئەوەی کە پێی دەوترێ گلۆبال مارکت واتە بازاری نێودەوڵەتی ئەم بازاریان ینی لە دەرەوەی سنوورەکانی تۆیە واتە تۆ کۆمپانیاکە تەیە لێرانە لە جیاتی ئەو کۆمپانیا لێرە کارەکانی بکە دەچێتە دەرەوەی سنوورەکانی تۆمە گلۆبال مارکەتە واتە لەسەر ئاستێکی نێونەتەوەی ئاستێکی نێودەوڵەتی کار دەکا جا بەڕێزان ئێستا وای لێ هاتۆ نەک ئەوەی کە تۆ پێویست بکە کۆمپانیەکەت فیزیکەڵی بگوازتە وڵاتێکی تر بەڵکو دەتوانی لێرەوە ئەو خزمەت گوزاریانەی کە هەیە لە ئاستی دنیای یاخود لە ئاستێکی جیهانیدا نێو دەوڵەتیدا تۆ خزمەت گوزاریانە پێشکەش بە کۆمپانیای تر بکەیت بۆ نە کۆمپانیا هەیە یاخود هاوڵاتی هەیە بۆ نمونە تۆ بەرهەمێک دەخەیتە ڕوو بە ئۆنلاین لە وڵاتێکی ترەوە ئۆردەری دەکات و بۆی دەنێری بۆیە ئەمە تۆ دەکاتە چی ئەمە دەچیتە بواری گلۆبال مارکێتەوە تاوان گلۆبال مارکێت پێویستی بە کۆکردنەوەی داتا هەیە بە تابەتی بۆ پرۆداکت بۆ سرویس لەوانەیە تا ڕادێ زۆر زۆر ئاسان بێت بەڵام بۆ پرۆداکتەکان کاتەکە من بمەوێ لە بازاری جیهانی یاخود برانچێکی خۆم بکەمەوە لە قەچی خۆم کۆمپانیەکەم بکەمەوە پێویستیت بەوەیە کە من مارکێتینگ ریسێرچی بۆ بکەم مارکێت ریسێرچی بۆ بکەم بزانم ئاخۆ لەو وڵاتە لەو شوێنە خواست هەیە یان خواست نییە ئایا منافسەکانم چێن ئایا دەتوانم منافەسی ئەو بەرهەمانە بکەم ئایا چەندە پێداویستی ئەو بەرهەمانەی من هەیە لە وڵاتەدا ئەگەر تۆ داتا و زانیاری تەواو لە بەردەسانە بێ بێگومان لەوانەیە نەتوانانی سەرکەوتو بی بەڵام ئەم بازارە ئەگەر دی تێبگەی واتە ئەگەر داتایەکی باشت هەبێ و پرۆسەی بە بازاڕکردنی باشی بۆ بکەیت، بێگومان دەتوانی سەرکەوتوو بیت و قازانجێکی ئێجگار گەورەش بکەیت. بە خۆشحاڵی ئێسە بەشێ لە بزنسەکانمانە، زۆر کەس لەوانەیە ڕەخنە لەمە بگرێت، بەڵام من پێم شتێکی باشە ئەگەر ئەو سەرمایە دووبارە بێتەوە کوردستان. ئەم بزنسانە لە چوارچێوەی کوردستان دەردەچن، دەچنە وڵاتێکی تر وەبەرهێنان دەکەن یاخود بزنسەکانی خۆیان دەکەن. ئەمە شتێکی باشە ئەگەر ئەو پارەیە بگەڕێتەوە بازاڕەکانی خۆمان. خاڵی چوارەم یاخود جۆری چوارەمی بە بازاڕکردن یاخود بازار بریتیە لە نۆن پرۆفیت ئەن گەڤەرمێنتەڵ ئۆرگانیزەیشن یاخود بازارێک کەوا ڕێکخراوە قازانجنەویستەکان و حکومەتی تێدایە تەبان زۆر کۆمپانیا هەیە بەرهەمەکانیان نادەن بە هاوڵاتی ئاسایی یاخود بەرهەمەکانیان بۆ کۆمپانیاکان نییە بەڵکو لەگەڵ حکوومەتا کار دەکەن کۆنتراکتیان هەیە تەندەریان هەیە لەگەڵ حکوومەتا کۆنتراکتیان هەیە ڕێکەوتنیان هەیە ئەمانە پێداویستەکانیان بۆ دابین دەکەن و بەشێکیان لە ڕێگەی ڕێکخراوەکانی ترەوە بۆ نمونە یوئێنا یونیسفا UNDP ینی ئەو ڕێکخراوانەی کە سەر بەنەتەوە یەکگرتوەکان یان هەموو ئەو ڕێکخراوانەی تر کە پێیان دەوتێ ڕێکخراوی قازانجنەویست واتە قازانج ناکەن واتا ڕێکخراوی مرۆیین تەنها بارەکانیان لە باری خزمەت خزمەتکردنی هاوڵاتی و خزمەت کردنی لێ قەوماوانە بۆیە ئەمانەش دیسان پێویستیان بە کۆمەڵە خزمەت گوزاری و کۆمەڵە کاڵا هەیە بۆ منە جل و بەرگە خۆراکە یان بۆ منە ها تەند چ پێ دەڵێن تەند ئەوەی کە خێوەت بۆ ئاوارەکانە ئەمانەش دیسان کۆمەڵی کۆمپانیا ئیشیان لەسەر چیە ئیشیان دا بیرکردنی ئەو بەرهەم و خزمەتگوزاریانەیە تاوەکو ئەوان بتوانن سوودی لێ وەرگرن بۆیە بەمەیان دەوترێت چی پێی دەوترێت نۆن پرۆفیت ئان گەڤەرمنت مارکەت بەداخەوە ئەم بازاریان زۆر زۆر قازانجی تێدا ناکەی بۆیە زۆر کۆمپانیەکان زۆر تەرکیزیان لەسەر ئەم بازارانی و مارکتینگی زۆری بۆ ناکەن زیاتر پرۆمۆشنە بۆ نمونە لە ڕێگەی گفتوگۆ لە ڕێگەی پەبلیک ڕیلەیشن و عەلاقات عامەوە تۆ مارکێتینگی بۆ دەکەیت بەڵام تۆ ئەدڤێرتایزینگی گەورەی بۆ ناکەیت بۆ ئەوەی کە مارکێتینگ بۆ ئەم بازاڕانە بکەیت چونکە ئەمە زیاتر بە جۆری ڕێککەوتنە بە جۆری ئەو تەندەرانەیە کە لەگەڵانە ڕێک دەکەوی و زۆر جار داوای داشکانت لێ دەکەن داوای ئەوە لێ دەکەن کە سپێشڵ پرایس یاخۆت بە سارێکی دیاریکراوە بەرهەمەکانیان پێشکەش بکەیت بۆیە بازارێکی زۆر زۆر یعنی گەورە نییە کە تۆ بتوانانی قازانجی زۆری تێدا بکەیت بەڵام لە کۆتایشدا بازار و ئەوانش پێویستە بپێکرێن واتە ئەوانش گرنگەکەوە ئێمە بتوانین تەرکیزیان لەسەر بکەین باش بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین پرۆسەیەکی سەرکەوتوی بازارگەری بەڕێوە ببین پێویستە لە پێداویستەکانی کڕیارەکانمان تێبگەین واتە ئەو جۆرە پێداویستیانەی کە هەیانە و ئێمە بین لە چوارچەوەی ئەو خزمەت گوزاری ئەو کاڵانەی کە پێشکەشیان دەکەین ئەم پێداویستیانیان پڕ بکەینەوە تامان ئێمە چەند جۆرێکی پێداویستیمان هەیە ئەو کە پێی دەوترێ نیت احتیاجات باشە یەکەمیان پێی دەوترێ ستیتد نیت واتە Stated Need واتە ئاماژەی پێکراوە پێداویستێک کە دیارە ئەمە دیارە ئەم جۆرەیان من وەکو کڕیار دەمەوێت ئۆتۆمبیلێکی هەرزانم هەبێت تەواو یعنی ئۆتۆمبیلێکی هەرزان کاڵایکی هەرزان بکاتە دەسم بتوانم کاروباری خۆمی پێڕایی بکەم ئەمە جۆرە لەو پێداویستانە واتە تۆ دەتەی پێداویستەکانت پڕ بکەیتەوە بەڵام بە نرخێکی هەرزان بە نرخێکی کەمتر جۆری دووەم پێی دەوترێ ڕیەڵنی ئەم جۆریان واتە پێداویستی ڕاستەقینە واتە من دەمەی ئۆتۆمبیلێکم هەبێ بەڵام مەسروفاتی کەم بێ واتە بنزینی زۆر نەیە بتوانم بە بنزینی عادیش نۆرماڵش کاری پێ بکەم واتا پێداویستێکت هەبێ بەڵام کولفەی زۆرت لەسەر نەکەێ واتا هەم ڕۆژێ نەیبیتە لای وەستا و لای فیتەر و لای نازانچی و کولفە و گۆڕین و ئەها چاکردنەوە و ئەم پشتانەی نەبێ بەڵکو پێداویستێکی ڕاستەقینەیە کە ئێمە پێویستمانە بەڵام لێرەدا ئەوە کە زۆر زۆر گرنگە تەرکیزمان لەسەرێتی کە شتێ بێ ئیکۆ بێ واتا مەسروفاتی زۆر نەبێت هەموو ڕۆژێ نەمان باتەوە بازار نەمان باتەوە لای وەستا بۆیە ئەمە پێی دەوترێ Real Need یاخود پێداویستی ڕاستەقینە جۆری سێهەمی پێداویستی پێی دەوتێ Unstated Need واتا کەستمەرەکان بۆ نمونە ئێمە تەوەقعی ئەوە دەکەین کە سرویسێکی باشمان پێشکەش بکرێ واتا دیلەرەکە ئەوەی کە ئۆتۆمبیلەکەمان دەداتێ بۆ منە چاڕوانی ئەوە دەکەیت کە ئۆتۆمبیلەکەت بشوە بە فری ها شوشتنت ببێتە فری یاخود ئەوەیە کە ڕۆنت بۆ بگۆڕێ دوو مانگ جارێ سێ مانگ جارێ ڕۆنت بۆ بگۆڕێ بۆ ماوەی ساڵێک ئەمە دەچێتە چوارچێوەی چی ئەنستەیتت نیت واتە پێداویستیەکە بەڵام تۆ ئاماژە پێ نەکردووە یعنی دەرد نەخستووە جۆرێکی ترمان هەیە لە نیت پێی دەوترێت دیلیت نیت ئەمە جۆری چوارەمە لێرەدا بۆ نە من ئۆتۆمبیلێ دەکڕم بەڵام دەمەوێت ئۆتۆمبێلەکەم سیستەمی جی پی ئێسی تیابێ ئەها سپێشەڵ مواسەفاتێکی تابەتی تێدابێ بۆچی چونکەم پێیسم پێێتی بۆ ئەوەی کە بتوانم ئەها جی پی ئێس بەکاربێنم پێیسم پێێتی بۆیە دەمەوێت جی پی ئێسم بۆ دابنێ واتە تۆ شتێ ئیزافە دەکەی مۆبایلێ دەکرێت بەڵام مواسەفاتێکی زیاد دەکەیت یان بەرهەمێ دەکرێت بەڵام مواسەفاتێکی زیاد دەکەیت لە کۆتاییدا جۆرێکی تری پێداویستیمان هەیە لێرانە ئێمە دەمانێت پۆزی پێوە لێ بدەین ها بەڵام ها من سارێکم ئۆتۆمبیلێک مێ کەس نیەتی لێرانە کەس لەم شاریانەتی ڕەنگێکی تایبەت شتێکی لمتت واتە هەموو کەس نەیبێت ئەمان پێ دەوترێت سیکرێت نیت یاخود پێداویستی نهێنی واتە من پێداویستێکم هەیە تەبەنەش پێداویستێ لەوانێ بتێ ستەتەسی خۆت پێگەی خۆت لە کۆمەڵگایا بەرز بکەیتەوە لەوانەیە ئەگەر تۆ ئۆتۆمبیلێکی باشت نەبێ ئۆتۆمبیلێکی لمتتت هەبێ کاتێک کە دەچتێ میتین بە چاوێکی ترەوە تەماشات بکەن لەوانەیە باشتر قسە لەگەڵا بکەن باشتر تەعاملی لەگەڵا بکەن بۆ لەوانە بچێت پارەش قەرز بکەیت تاوەکو بتوانێت ئەم ئۆتۆمبیلە بکڕی پێداویستیە بۆ هەندێک کەس بۆیە لێرەدا ئەنلیمیتد لیمیتد واتە ئەوانە کە لیمیتد ڤێرژنن واتە چەندانەیەکی لێ دروستکراوە هاتۆتە کوردستان تۆ کڕیتە

یەکەم شت ئێمە کۆنسپتێکمان هەیە پێی دەوترێت پرۆدەکشن کۆنسپت ئەمە کۆنترین کۆنسپتە کە لە بری مارکتینگ بەکار هاتووە واتا پێی دەوتێت کۆنسپتی چەمکی بەرهەم باشە پرۆدەکشن بەرهەمێنان پرۆدەکشن واتا بەرهەمێنان چەمکی ئینتاجمان هەیە ئەم چەمکە بەپێی ئەم چەمکە یعنی ئەو کەسانی کە بەم ڕێگەیە دەڕۆم پێیان وایە کەوا گرنگترین شت ئەوەیە کە خزمەتگوزاریەکان پێشکەش بە کڕیارەکان بکرێت بە نرخێکی هەرزان واتا ئەوانەی کە بۆن من ئێستا جەم چەمکە بەکاردێ بەڵامە کۆنترین چەمکە کە پێیان وا بۆ ئەو هەموو هەڵاهۆریایی کە ئێمە دەکەین ئێستا ئەمانە لە خەیاڵیانە نەبووە بۆیە هەوڵیان داوە خزمەت گوزارەکان بخەنە بەردەستی کڕیارەکان تاکو هەموو کەسێ بیکڕێ ئێستەر چین ئەگەر تەمەشاکەی کۆمپانیەکانی چین ئەم چەمکە پەیڕەو دەکەن، واتە هەوڵ دەدەن خزمەتگوزارییەک بخەنە بازاڕەوە کە هەموو کەسێ بە نرخێکی گونجاو بێ هەموو کەسێ بتوانێ بیکڕێ. ئەمە چەمکی ئینتاجە. دواتر هاتنە سەر ئەو قەناعەتەی کە بەس نییە کە تۆ نرخەکەت هەرزان بێ. بەڵکو کوالێتێکەشت گرنگە. چەمکێکیان داهێنا پێی دەوترێ Product Concept واتە چەمکی بەرهەم واتە بەرهەمەکە خودی بەرهەمەکە کە دەڵێن Product Concept واتە کوالێتەکەی لە ڕووی کوالێتیەوە ئەم بەرهەمە چەندە باشە چەندە کوالێتێکی بەرزەیە چەندە دیزاینێکی باشەیە چەندە فیچەرێکی باشەیە بۆیە پێی دەوترێ Product Concept واتە چەمکی بەرهەم واتە ئەو مونتجەکە، بەرهەمەکە، لێرەدا کوالێتی موهیمە. ئێستاش هەندێک، یابان بۆ نمونە، لەسەر ئەم چەمکە کار دەکات، بەشێکی زۆر لە کۆمپانیاکانیان، واتە لەسەر چەمکی پرۆدەکت کۆنسێپت. چین لەسەر چەمکی پرۆدەکشن کۆنسێپت زیاتر تەرکیز دەکات. سێهەم چەمک کە هەمانە، مەفهوومەکە بریتیە لە Selling Concept واتا فرۆشتن مەبیعات هاتن ئەم جارەیان کەسانێک هەن ئێستەش هەر بڕوایان بەوەیە کە بازار زۆر زۆر منافەسەی تێدایە یعنی منافەسەیەکی زۆر زۆر ئێجگار زۆر لە بازاردا هەیە بۆیە کاڵاکان گرنگ نییە نرخیان چەندە هەرزانە گرنگ نییە کە کوالەتەکەی چەند بەرزە ئەگەر تۆ مەبیعاتێکی باشی بۆ نەکەی، ئەگەر تۆ نەچی دوای کڕیار نەکەیت و تکا و ڕجایان لێ نەکەی کە بەرهەمەکە لێ بکڕن، کڕیار نایکڕێ. واتا تۆ دەبێ بە دوای کڕیارەکانە ڕابکەیت. کە ئەمە پێچەوانەی چەمکی بە بازاڕکردن، ئێستا پێتان دەڵێم چەمکی بە بازاڕکردن چییە. واتا بە جۆرەی چەمکی مەبیعات دەبێ ئێمە بە دوای کڕیارەکانمانە ڕابکەین، واتە دەبێ پرۆسەیەکی زۆر توند و ئاڵۆز هەیە لە بازاڕدا، زۆر بە زەحمەت کاڵاکانمان بۆ ساغ دەبێتەوە بە جۆرێ ئەمە. واتە کاڵاکانمان ناتوانن خۆیان خۆیان بفرۆشن لەبەرەوەی کوالێتی باشە لەبەرەوەی نرخی باشە، بەڵکو ئێمە دەبێ یعنی هەوڵ دەین دوای کەستمەرەکانمان دوای کڕیارەکانمان بکەین تاکو بەزەییان پێمانابێ بەرهەمەکانمان لێ بکڕن واتە ئەمە دەبێ هانیان بدەین چۆن قەنەعاتیان پێ دەکەین ئەها جاروا دوات دەکەێت لە بازار دڵێیان فەرمەوە و بۆنە تێز بکە ئەم ئەو چەمکە ینی سەرن کۆنسەرتە هەوڵ دەدا دوات دەکەی هەموو زەحمەتێ دەکات زۆر بە زەحمەت بەرهەمەکانی بۆ ساف دەبێتەوە ئەمە سەلنگە یاخۆت فرۆشتن چەمکی فرۆشتن دوای ئەم چەمکە ئینجا چەمکی بە بازاڕکردن دێتە پێشەوە کە تەواو جیاوازە لەوانی پێشووتر دیارە لێرەدا ئەوانی تر لە خۆ دەگرێ واتە هەم نرخە هەم سێڵنگە هەمەش ئەوەی کە پێی دەوترێ نرخ بەرهەم سێڵنگ و جۆری بەرهەمەکە کوالێتی بەرهەمەکەش دیسان ئەمانە گرنگن لە پرۆسەی بە بازارکردندا واتا پرۆسەی بە بازارکردن سرجەم ئەو کەسانەی کەوا پێیان دەوترێت ستیک هۆڵدەر پەیوەندیان بە بەرهەمەکەەوە هەیە ئێمە هەوڵ دەدەین قەنەعاتیان پێبێنین تاوەکو بەرهەمەکە خۆی خۆی بفرۆشێ نەوەکو ئێمە دوای کڕیار بکەین تاکو بەرهەمەکەمان لێ بکەین واتا تۆ بەرهەمێ دروستەکەی بە کوالەتێکی بەرز بە نرخێکی باش بەرهەمەکە خۆی کڕیارت بۆ دێنێ واتە پێویست ناکات تۆ بچی یعنی لە بازارێکی کە تەنافسی زۆر زۆری تێدایە هەموو هەوڵێکت بۆ بێت کە بەرهەمەکە ساغ دەبێتەوە یان ساغ نابێتەوە بەڵکو ئەگەر من توانیم پێداویستی کڕیارەکانم پڕ بکەمەوە بەهایان بۆ دروست بکەم بەرهەمەکەم خۆی دەفرۆشە واتا من نایفرۆشم بەرهەمەکە خۆی خۆی دەفرۆشێ ئەمە پڕۆسەی بە بازاڕکردنە واتە تۆ بەها بۆ کڕیارەکانت دروست دەکەیت لە ڕێگەی ئەم بەهایەوە تۆ دەتوانی فرۆشتن ئەنجام بدەیت بەڕێزان لە پرۆسی بە بازارکردنا چەند کێکمانەی پێی دەوتێ هۆلستیک مارکتینگ دامێژ یاخۆ چەند دامێژنێکمان هەیە چەند بادێکمان هەیە کە ئەمانە بەشێکن لە چەمکی بازارگەری کە دواتر تامان قولتر لە ویدۆکانی تررا دەچینە ناو ئەم

ئینتێرن واتە بە بازاڕکردنی ناوخۆیی، Internal Marketing، بە بازاڕکردنی ناوخۆیی چییە؟ واتە سەرجەم ئەو بەشانەی کە لەناو کۆمپانیادا هەیە، کارمەندەکانت، مودیرەکانت، بەڕێوبەرە گشتیەکانت، بەڕێوبەرەکانت، ئەمانە هەر هەموویان بەشدار دەبن لە داڕشتن و هەڵسەنگاندن و بەدواداچوون بۆ پڕۆسەی بەبازاڕکردن، واتە تەنها بەشی بەبازاڕکردن نییە کە ئینگەیجی یاخود لەم پرۆسەیە بەشدار دەبێت بەڵکو دەرەنجامی پرۆسەکە و بەرچاوڕوونی تەواوی پرۆسەکە ئێمە دەبێ بخەینە بەردەستی ئەو کەسانەی کە لە ناو کۆمپانیەکە کار دەکەن چکە هەر یەکێ لەمانە نوێنەرایەتی کۆمپانیەکە دەکە یعنی بە جۆری ئەم چەمکە هەر کەسێ ئەو کەسانەی کە وا لە ناو کۆمپانیاکان کار دەکەن ئەمانە کاریگەریەکی زۆریان هەیە تاوەکو کڕیارەکان ڕازی بکەم بۆ تۆ دەکرێت لە بەشی فینانس بی دەکرێت لە بەشی حسابات بی گرنگ نییە تۆش دەکرێت نوێنەری ئەم بەرهەمە یاخود ئەم خزمەت گوزاریە بی تاوەکو بتوانێت قەنەعات بە کڕیارەکان بکرێ ها بۆ نمونە تۆ لە کۆمپانیا پیپسی دەی کۆلا دەخۆیتەوە یانە

ئەو لایەنانەی کە تەعامولیان دەکەی لەگەڵا دەکەی لە پرۆسی بە بازارکردە دەبێت گەشتبێتی ئەنجامێک ئینجا پارە دەدەی ئینجا مەسروفان لە مارکتنگ دەکەی بۆ نمونە من تاوەکو نەزانم ئایا ڕنگدانەوە یاخۆت ئاراستەی کۆمەلگا چییە لەسەر ئەم پرۆسی کە ئەنجامی دە لەسەر بەرهەمەکەم لەسەر پرۆسی بازارگەرەکەم من پارەی بە بازارکردن نادەمە ئەو لانەی کە بازارگەریم بۆ دەکا ئەوەی کە ڕکلامم بۆ دەکا جگە لەوە دەبێت تۆ دڵنیابی لەوەی کە ئەو یاسا و ڕێنمایانەی کە هەیە لەگەڵ شێوازی بازارگەری تۆدا دەگونجێ جگە لەوە ئایا ئەو شێوازەی کە جێبەجێی دەکەی چەندە ئەخلاقیەتی تێدایە بڕی فرۆشتنت چەند بووە واتە لە سەر ئەساسی دەرەنجامی فرۆشتن و لانی ئەخلاقی و لانی قانونی و لانی کۆمەڵایەتی ئینجا تۆ دێیت بازاڕگەری بۆ دەکەیت خاڵێکی ترمان هەیە کە پێی دەوترێ ریلشنشیپ مارکتنگ لێرەدا لە ریلشنشیپ مارکتنگ کە پەیوەندی نێوان تۆ لەگەڵ کڕیارەکانت، پەیوەندیت لەگەڵ پارتنەرەکانتدا، پەیوەندیت لەگەڵ سەپلایەرەکان، ئەوانەی کە بەرهەمەکانت بۆ دابین دەکەن، لەگەڵ هاوبەشەکانتدا، ئەم پەیوەندیانە زۆر زۆر گرنگن. بۆ؟ چونکە تۆ گرنگترین شت لێرانە بریتییە لە دروستکردنی پەیوەندییەکی دروست و بەردەوام لەگەڵ کڕیارەکاندا. واتە ئەو پەیوەندەی کە لە نێوان تۆ وەکو کۆمپانیا هەیە و لەگەڵ کڕیارەکاندا پەیوەندێکی چەندە مەودا درێژە چەندە ستراتیژیە ئایا من ئەو بەرهەمەم لە تۆ کڕی چەند جاری تر دەگەڕێمە بەرهەمەکە لێ بکڕم چەند ساڵ لەگەڵ تۆ ئەو پەیوەندی بەردەوام دەکەن بۆ کۆمپانیەکان لە پرۆسی مارکتینگە لە بازارگەریدا ئەوەیە کە تۆ بتانی کەسمەرەکانت یاخود کڕیارەکانت بهێڵیتەوە ڕەهان بچێشی نەڕۆن نابێ ها زۆر بە ئاسانی لێیان گڕی تاوەکو بڕۆن بچن ئەو بەرهەمانە لە کۆمپانیایەکی تر یاخود لە لانێکی تر بکڕن بۆیە تۆ ئەم پەیوەندیە بەردەوامیدان بەم پەیوەندیە و دروستکردنی شتێک کە زۆر زۆر گرنگە پێدوترێ کەسمە لۆیاڵەتی واتە دڵسۆزی کڕیارەکانت ئایا توانیوتە دڵسۆزی کڕیارەکان بەدی بێنی یان نا؟ بەگوێرەی ئەم جۆرە بەبازاڕکردنە تۆ دەبێت تەرکیزت لەوە بێت کە پەیوەندێکی باش لەگەڵ کڕیارەکانتا ببەستی تاوەکو بتانی لۆیاڵەتیان بەدەست بێنی واتە تاوەکو بتوانین ئێمە دڵسۆزی ئەوان بەدەست بێنین جام پەیوەندی چۆن دەبێت ئەوە یەک دنیا باسی تر لە خۆ دەگرێت تەمان لە هەوڵ دەدەین لە ڤیددیوەکدا باسی ئەوە بکەین دڵسۆزی کڕیار چۆن بەدی بێنی و ئاخیری هەر لە چوارچێوەی هۆلستیک مارکێتینگە ئێمە چەکی ئەخیرمان یاخۆ دامێشتنی ئەخیرمانە پێی دەوتر ئینتیگریتد مارکێتینگ تەبان ئینتیگریتد مارکێتینگ واتە تۆ سەرجەم ئەو توڵانی کە لە بەردەستایە بەکاری دێنی بۆ ئەوی کۆمنیکیشن بۆی گفتوگۆ بکەی بۆ ئەوی پەیامەکەت بگەینی بۆی بەرهەمەکەت بناسێنی بە کڕیارەکانت جا ئەو نرخەکانتە کوالێتیتە تۆ ئەمانە بەکاردێنی شێوازی دیلیڤەریتە چۆن بتوانم ئەمانە بە کڕیارەکانم بگەێنم تاوەکو کڕیارەکانم بمینێنەوە و بەرهەمەکانم لێ بکڕن یاخود بەرهەمەکان بکڕن واتە ببن بە کڕیاری ئێمە

واتا گشتگیر مارکێتینگ بازاڕگەری گشتگیر بۆیە بەڕێزان ئەمانەی کە باسم کرد ئەمە بازار و بازارگەری بوو کە پەیوەندێکی توند و تۆڵیان بەیەکەوە هەیە لە ڤیددیۆی داهاتوودا باسی چوار پیتان بۆ دەکەم و باسی سێڤن پیتان بۆ دەکەم چوار پی لەگەڵ سێڤن پی و لەگەڵ سێ ئەی چوار ئەی سۆری چوار ئەی حەوت پێکە لەگەڵ چوار پێکە باسی ئەمانەتان بۆ دەکەم کە دیسانەکەو زۆر گرنگە لە پرۆسەی بازارگەری بۆی باشتر لە بازارگەری تێبگەن سپاس.